Ka lo lawm leh a che, ka tawn hriat te, ziaktu, lawm te a, kan thing zeina a ka thianpa thil tawn. He thil hi hlauhawm em em tia sawi tur ni lo mahse, a mak em atin a ni, kan thailang ve hrim hrim ang e. Zing lam dar kuahah chuan chhuak in bike chuan kan in phur a, kan thing zeina hmun hi khua atanga hlat tham ve deuh avangin dar kar chan ve chu kan tlan ang. Nileng chuan thing chu zai in thil dang lam engmah tawn erawh kan nei hran lo, kan in duh thaw ve deuh avangin kan bang chu, a thim sulh tawh nghe nghe. Ni dangah pawh zei thin thoin engmah tawn kan nei ngai hran lo. Chutia luite zawha kan kal chu kei chu kal hmasain keiin thingzeina khawl chu ka pu a, ka thianpa chuan thingzei fit sawm pahnih a sei pakhat chu a pu thung. Chutia kan kal chu. Ka thianpa chu a ri leh khut khut thin a, kan inkar pawh a hla hran lo. Ka thianpa chu a va mak e aw a tih ri chu ka hre leh thin. Kan lui te kawr hi a zal nuam a, a fai nuam em em mai a. Chutia ka thianpa in thawma nei reng takah chuan ka lo nghak. Rei lo ah chuan ka thianpa chuan min lo kal pel fuah in engmah pawh sawi hman a ni lo. A kal ta vang vang mai a ni. A awm dan chu umtu nei chak deuh a kal hi a ang ber. Kei pawh chuan mak ti ru deuh chuan ka zui ve nghal ka zui ve nghal mai bawk a. Hmuh hman erawh a ni lo. Lui atanga kawngpui ka va chhuak chu bike bulah chuan lo thu in min lo nuih vur vur a. Mahse ka thianpa nen hian thing zeina mai ni lo. Thian tak tak inkawm in zui chawt kan ni a. A hmel chu hlim luih tum mahse sawi tur nei hmel, hlauthawh hmel chu thup viau tum mahse, ka hmuh hmeih hran lo. I va kal chak ve ka tih chuan ka thingput kha a rit em alawm a tih chuan dawt a sawi tih chu ka chiang a ni. Mahse engmah ka zawt tawh hran lo. Bike ah chuan chuangin kan tlan haw ta a, kawng sirah chuan thlam chu lo awmin thlam bulah chuan tui chu pipe atang chuan lo luang chhuak karh karh in. Thlamah chuan kan khawmi te pawh lo riak an awm bawk a, ka thianpa chuan bike chu ti dingin Dariat a lo ri hnai tawh. Tui chu ka in khawlh khawlh a, ka thianpa erawh ngawi rengin Thlamah chuan a lut a, kei pawh chu lutin Thlamah chuan kan titi rei lo te ah ka thianpa chu tho tharin kei pawh min ko lo. Bike chu a start a, a start zo chu min lo ko a, thianpa kan kal tawh mai dawn a mi a tih rual chuan kei pawh thlam atang chuan chhuak nghal in kan in phur haw ta a ni. In kan thleng chu chaw te ei in ka thianpa te in lam chu kan pan ta nghal a. Ka thianpa te in ka lut chu ka thianpa chuan min hui vat a. Tichuan a thil tawn chu min hrilh ta a ni. Khatia kan haw kha ka hnung chiah khan tui chu lung lian taka vawm ang mai hian tui chu a per chhuai a. Ka phu zawk nghe nghe. Ka hawi let vat a, engmah erawh ka hmu hran lo. Hlauhna chuan min rawn tuam nghal a. Ka mur sung sung thei. Chutah ka inher, ka kal leh chiah tih khan ka thingput kha a inpawt leh thut thut thin a. Vawili vel chu min pawt dawt dawt hman ang. Ka hlau hman khawp mai. Min lo nghak kha ka lawm asin aw. Mahse, i hnung a kal leh ai chuan tiin chak takin ka kal ta kha ania. Kei lah khan engmah ka hre si lo a, ka thianpa chuan Thianpa, kei zawng kha hmunah khan ka kal leh tawh dawn lo tiin tun thleng hian a kal tawh lo hrim hrim bawk a ni. Pahnihna, kha hmawng kha ka thianpa nen chuan kan sachanna lam tur chu panin kan chhuak a, kan khua atanga chawhma kal velah hian hmawng lian tha tak mai hi awmin chhun lama a rah hun lai hi chuan naupang pawh an lo thu leh vang thin. Engmah erawh an tawng ngai lo, chhun a nih vang te pawh a ni mahna, a lawn pawh a nuam angring khawp mai. Ka thianpa nen kan chhuah hun hi a rah hmin vang lai tak a ni a, kan kal zel hmawng zawn kan thlen chuan, Ni dang ang lo takin chu hmawng chuan ka rilru a la ta tlat mai a. Tlai lam naupang hmelhai vel a nih tawh avangin hmawng pawh chu a lang thim khup tawh mai. Ka thianpa bawk chuan, Thianpa, hmawng khu kan zu bial chiang dawn a mi. Thianpa hmawngkhu kan zu bel chiang dawn a mi? Sate te hi an lo awm reng lo maw? ka tih chuan ka thianpa chuan, Kan tum ram pawh a hla tawh chuang hleinem, lo awm hlauh se tha tur tiin kan inzui thla ta a. Hmawngkung hi kawng atanga hlam sawmhnih vela awm a ni a, a kalpawhna kawng pawh a hnim hran lo. Hmawngkung kan thleng hnai tihah chuan Nghawng zar kawr lam hawi zar duai chu a che ta luih luih mai le. Ka thianpa chuan, Thianpa enteh, sa awm a ni chiang mai tiin a silai cheng chu kau in hme en chuan kan en rual a. Kei erawh in ka si lai ka la ak a, a kung hnuai kan zu thleng chu a reh ta hmak a, a che tawh lo hrim hrim. Kha hmawng zar kha mak ka tih chu en reng chunga pan kan ni a, a kung hnuai kan thleng chiah a, a che ta lo hmak mai kha a ni. Thli ti dawn ila, thli fim kan tih bak a awm lo. Khatiang thing zar ti che khawp thli a thaw lo hrim hrim bawk a ni. Hlo erawh kan hlau hran lo, kan han en kual leh thin a. Ka thianpa chuan, Eng thil nge ni ngai a va mak ve a ti sap tak ah chuan ka taksa chuan hriat nei ni awm tak hian ka hmul thi te chu a ding sur sur mai. Ka thianpa chuan, A kung hi kan bel chiang ange tiin an pan hnai a. Ka thianpa chuan, E thianpa, hei sazaw lawnna a awm a tih takah chuan kan thil tawn hmasak pawh kan hrechang tawh lo. A hma aia uluk chuan kan han en leh a, engmah erawh kan hmu hran lo. Thehlei erawh an hram nak nak a, engmah kan hmuh tak lo ah chuan, A kung chu va bih chiang ve leh in sa zawlawnna chu a lo ni ngai mai. Thianpa haw lamah kan en leh dawn nia, kal phawt teh ang ka tih chuan kan kal leh ta a. Sa kan chahna tur thleng in chhun lama kan siam tham te ah chuan kan thu vang mai. Rei ngial kan thut pawh chuan eng thawm mah kan hre lo. Ka thianpa chuan, A lo chhuak dawn lo a niang tiin. Zial phawrh pah a, kan hawm mai dawn a mi, a ti zo chiah. Kan thlang lam kan hawi lohna atang chuan thawm chu lo awmin kan ngawi, kan thawm hriat chu a lo lang ta. A ding thim mup a, hme ena kan han en chu chu keipui chuan min lo melh kur mai le. Thawm kan nei lo emaw kan tih chung pawh khan Min lo hmu chu niin ka thianpa chuan zawite hian kap rawh a rawn ti a. Ka hme en chu dah in ka thianpa hme en ring a, kah ka tum ka silai cheng ka kau chiah. A sir lamah chuan zuang thutin kan hmu zui ta lo a ni. A zuanga a tum thlari chu kan la hria. Mahse, hme ena kan han chhun pawh chuan kan hmu zui lo a ni. A thawm dang kan hre zui lo kha a mak a ni. Ngaihṭha lo zet chuan rei fe kan awm leh a, kan ṭham te dawh ah chuan lei ah chuan kan chhuk lawk lo. Sadang pawh ngaihtuah ta lo chuan kha keipui kha. Kan zawng kual a ni deuh ber. Ka thianpa chuan, Min lo chang ran ange, a tih avangin. Chutia uluk fahrana kan en kual kan hmuh tak lo ah chuan kan haw ta a. Ka thianpa chu a phun nak nak a, Kha keipui vang vek kha a ni. Sadang pawh an lo chhuah loh, kah hman pawh va ni suh, tiin. Kan haw hmawng zawn kan thlen chuan ka thianpa chuan Sazaw chu tiin eng dang sawi ta lo chuan hmawng kung lam bawk chu kan pan leh ta a. Kan thlen chuan a hmasa ang bawk khan a chetna ngai kha a che leh ta luih luih mai le. Ngaihsak ta nge ti ta lo chuan a chetna chu en leh zeuh zeuh in a hnuai kan thleng chu a reh leh hmak mai. Kan han en kual chuan. Mit pahnih hian min lo melh kur mai. Kan en fuh chu kan phu zawk. Ka ṭim sung sung thei. Mahse sa a nih ka rin avang chuan engtin vak ka awm chhunzawm lo. Ka ṭhianpa chu koin, Ka ṭhianpan, an en fuh ve chiah chu zawng a nih khi tiin lo en rawh. Tiin a silai chu a hmet puak ta dur mai. Thing hnah silai muin a den dan atang chuan a chiang a ni tih a hriat theih. Mahse engtin mah a awm lo. A che ei lo hrim hrim a ni. Thawm pawh a chhuah lo bawk. Thisen far lah hmuh tur a awm si lo. A mit chu a men ngai a meng rengin engtin emaw hian ka awm tawh a ni. Zep lo chuan hlauhna in min tham tawh. Ka thianpa chuan, Mai mai, ka kap fu lo a ni maw? Thianpa lawn si lang, tiin lawn hmasa ah atangin ka thianpa chuan a iptepui leh a silai chu dahin ka en anga i kap dawn nia tiin keipawh chuan ka iptepui chu dahin silai leh a mu leh zen te chu bag te ah chuan akin kan lawn chilh ta a, a kakpui kan han thleng chu Kan lawn chhan ber erawh a lo awm tawh lo reng reng. Kan enkual thing zar bawk kha a che leh ta luih luih mai. Kan han en ngial a, eng thil mah hmuh kan nei lo. Ka hriat dan phei chuan a kung pawh kha a che telin ka hria. Ka hlauh vang nge erawh ka hre lo. Chutia thil eng emaw hmuh tuma kan hawi kual chu kan lawna kung hnuai ngei atang chuan hmeichhe aw tih hriat tak mai chu a tap ta karh karh mai le. Ka thianpa nen chuan in melh karh in chahna thawm lo chhuahna zawn kan zu en rual chu zawng lian ve tak mai hi a lo thalha mai. Ka thianpa nen chuan in melh leh ha in. Hlauhna leh mak tihna chuan min man dun a ni tih chu kan hai lo dun khawp mai. Chhuk hmasa nih pawh chu a phur awm hran lo. A upa zawk ka nih avangin engmah sawi lo chuan, engmah sawi lo chuan kan chhuk hmasa a. Tichuan, ka hnungah chuan ka thianpa chu lo chhukin lei kan thleng. Phur fahran loa zawngawmna kan zu en chu a lo awm leh tawh lo. Ka thianpa chuan tah hian a awm reng kha tiin kei pawn ka hmu ka lo ti sap a, mak ti taka kan inher chiah mak ti taka kan inher chiah chu hmawng kung kan han dinna a kak pui ngei atang chuan hmeichhia Nachina hmeichhia, Nachina hmeichhe aw kan hriat bawk kha, a nui ri le a nui ri leh ta karh karh mai le, mahse kan awm danah kan hlau tih kan thlan fim atang chuan a hriat theih. Kan ipte pui chu la in kan ak, ka thianpa chuan a silai chu a sawh mawlh mawlh a, nui thawm pawh chu a la awm reng, tlanchhiat erawh kan tum hran lo. Ka thianpa silai a sawh zawh. Ka thianpan silai a sawh zawh chuan chung lam kan han en leh chu. A ngai, a ngai bawk atang khan a ngai bawk chuan min lo melh leh kur tawh, tap thawm erawh a reh leh tawh a, ka ning ta deuh ni tur a ni. Ka thianpa chu ko pheiin, Nangni huai ho lakah hian kan tlan che dawn lo, kan ti a. Ka thianpa bulah chuan. A rualin khi thil khi kan kap dawn nia tiin tunah ka ti that, kan silai chu a ri ta dum dum mai. Chumi rual chuan rawn ri dup chu ka hria. Kan kap zo, silai ri a reh tih chuan kawr lamah chuan riak nak nak thawm chu hre lehin rei loah a reh zui ta a ni. Min melh reng tu pawh kha kan hmu ta lo. Chutia thawm a reh tak ah chuan haw ang ka ti a, ka inher tur chu ka thianpa chuan ka dar ah man chat in. Ka dar a man chat pah hian thianpa a ti a, a hawina lam kan hawi chu a ngai ah khan zawng lian tak mai hi a lo mu bal mai a nih kha a lo khawng deuh tawh a ni. Ka va pan hna i kan enkual. Ka thianpa chuan a chala tak a lo kap chu niin, Nachina kan pahnih a kan kah kha eng thil nge ni ta ang le? E, hmawng kung ler min melhtu awmna lam kan han en chu. Thingkakah chuan thisen chu a awm nuai a. Thawhalin nang a kaptu ah tiin zawng chu han put mai ka tum a. Ni lo e, a naupang zawk ka nia lawm. Kan thil tawn ngei nuai hi a, mahse kut ruakin kan haw lo tal a tiin kan in zui haw ta a ni. Tun hnuah pawh ram chu chhuak leh fovin keimah a ka kal chang te leh ka thianpa nena kan chhuah leh chang te hian zan pawh ni se he hmawng hi sate hian an hlat loh avangin sazaw te pawh kan kap leh nawlh nawlh thin. Mahse, boruak danglam erawh kan tawng tawh ngai lo a ni.